Ka chim hmanh hi maw. Chikkhat te, chikkhat te. Mona. Ke, ka chim thiam bia cu si lo maw. Zarh khat pakhat bak nungak kan i thleng cu. Wow. An barak for, an barak for e. Unia pakhat bak khai. Ri. Atu bantuk tehte Laitlang i anih nih timi pawl hen ton biaruahnak caan ṭha ka nei i kaa lawm bak. Si, kannih zong Laimi pin te kan i zohthla bakmi fidi pakhat he bantukin tonnak kan nei tiin kan i lawm tuk ve. nihin kan biaruahnak cu te zeitindah kan rak ṭhen ning cio timi kong hin ta aw mah bia hin ta kan kan thok ko hna. Si si si si. Darling kan chim nam le kei hi mo atu nan ka hmuh mi Philip he ka sabak lo chu kan khachil le chu kan har sat tung ning he unam khil le kan tam pa chu mo chen nu le pam ti lo e pi le pu sin a um mi kan se Hakha khuasik khi nan thei ko khi an kileng hi a har tuk i kan upa nakin aa cawk hmasa. Aa cawk ngawt dih hnu khin a ṭhen tak khin a nau deuh pek, a nau deuh pek. Ora kan ni te pawl hna kan ni hruk khin cun double skin in aa hrukmi khi kan lo cang. Cun hawi zing thawh khin maw lakphak le changreu an ei hna khin kan ni cu zan i buh ṭhing buh cak ke kan unau pathum pali te khin kan bar ṭi hna. Ta Philip na hngakchit leo kong na chim bak hin maw ka hngakchit leo he a ka ruahter tuk ve kan hngakchit leo kan rak harsat tuk ning ai ka chim han hi maw chikhate chikhate Aw, ban chim kau ning lo te. Kan hak chit leo hi zeitluk da kan har thi sun. Mami chisen he kan hak si lo cu kan rak duh tuk cu maw hau. A cawknak phaisa zong hin kan nei lo. A hmu a mui hmu zong har tuk kan zawt caan te lawng dawkhaw mami chisen he kan rak ei kho cu. Maman hin kan zawt caan ahcun a ho na kan caih ti lo kan ei kho pah ti lo cu mu. Mah hna khi a kan tuah piak cia lila hlam man in ei ṭhan dih. Mah tluk hin si. Anuzum khate lei te pun khicho Khrihfa upa le pastor te khi chan chan te ro som nak khi um chumo ma akhin latin da si chuma chan te long khin arti kyo le chini hang ma te khi kan ding kho mi se ma kan khin upa pun ei leo bang hin thu zong an thu kho lo latik da an tin te le e kan ei kho ve te ha kan ei mi tang kan ei ding kam ma cha tang ti ha tabak hin kan i ruwa chini hang an din mi ane te khi do ko ti hen kan i phio kan i phio ma hna hi kan unau kan ding ṭhan ko cu a ka kan rak har bak ko mah tluk bak hin kan rak si si bak ko hana oh nan van chim cio bak in te he ma ka hak chit lio kan si ning kan har sat dan bak he a thar in ka bin a hung ṭhan ve e international school la hin kan rak kai cio nai mo kan hoi le te he nikhat te am han ding tangka he an nu lam pa ni nikhat da thong sha bak an pek la Cu chungah cun kei he thong nga tilang bak ka rak ngah cu. Cun kan hawi dang cu an nu le pa nih khin maw an thlahdon hna khin Mercedes maw BMW khi bantuk bak hin dakaw an kal umpi hna cu. Mah lio ah cun ka pa nih cun zei di- zei in dah a ka rak kal umpi pa ciu lawng bak tuak hmanh ulaw ka sining hi ngaihchia tuk rak si. Ka mit hna rak bi tuk. Ka dawt le Pathian nih hin misual a kan dawt hrimhrum ka te. Ka chim hna men le ngakchiat lio ka rak sual hi nan nan thei lo si. Zeiti? Siang kai ṭi hoi pahnih bak he a kom takmi bak he an par thitlok lang a thawh ko na. Stak na. Cun ka tlan bal ka ke ke ka chim thiam bia cu si lo mu.

Pathian hi misual kan dawt khun ni bang he ka upat nun ka fiang thlama cun ka hangchiat lio he ka rak sual tuk ve cu zeitin a si cun kei hi falai ka si cu mu cun fa upa le fa hniang ka cu ho pa ne zoh deuh le dawt khun ca hi si mu mah ti khan ka u ke thil hna pakhat an cawk piak khin ka rak du ve e a leng a chuah kan han cirep in ka rak ah piak ti a tiang ka rak se makhin ka nau zong hin khual kan nei mileng kan nei hin ka nau khin ah a hniam caah duh tuk ti khi se duh nung tuk ti khi se kha ka duh lo i a sam nai ka nu le pa an um lo hnu kei mene ka meh piak dih mah tluk hin ka rak si mah ca kan chim hna man le ka hoi le he pokwa pahra ka au hna so ka au hna i zinda ka ta hna cun dor kan thu hna le keimah nih kan dangh hna le keimah nih ka liam dih lai ka te an rak ra di an rak chuak di dor cun kan hna i kan i cah cio an i cah cio keimah cu khim lak in ka ei zokzok ei zokzok i a zun chuak lai bantuk phaisa pek lai bantuk khan ka umter i ka tlik tak ko hna mah tluk hin ka sur bu hin te pathian nih mah ka dir hun in a ka cawisan mi te ka lawm bak pa pathian nih misual kan dawt bak te hi ka fiang tuk se nan chimmi hi ka pom bak ve ni se ek ka sining ka van check ve ngo Hi misual pa, santlailo pa, zeihmanh a si lomi a ka dawt ning le hna kar a ka tenh ning hi a thar in ka ruah tikah hin lawmh law ka ṭha lo. Hlak dua, na mui te zoh cun sual ning zong na lawh ṭung lo ee. Ka dua, mui in zoh hlah ai ngai ti kha na theih ning si cu. Ia, zei sualnak ko dah na tuah i? Tang ruk kan rak kai lio ah hin kan hawile te he leng kan rak chuak. Nan ka rak forh, nan ka rak forh i kunzia pakhat bak ka khai. Ri.